Ta hopi kos pa ta orguyoso di dje Kòrsou tin. Awe, nos ta na haltu kargá riba lomba di generashonnan di pasado ku a duna nos nos kultura i erensia úniko. Di Tula, Doktor Da Costa Gomez i Pierre Louvert te na tur e artista, deportista, eskritor i empresarionan eksitoso ku nos nashon a produsí. A p'e motibu ei, APC ta invertí aktivamente den futuro di nos isla ku un profundo sentido di responsabilidat. Laga nos sigui inová pa duna nos isla e mihó mañan! Kesnan ku tabata t'ei promé ku nos a soña ku mi. E ta den nos. Ban sa ke, realis'é. A p'esé, futuro ta eksitante. E programa di Fundashon Reskate di Kultura, na boka. Fundashon Reskate di Kultura ku suma plaser ta presentá bo Na Boka. na boká un programa kultural edukativo ku e meta pa konsientisá i informá abo kerido oyente riba diferente tema kultural, edukativo, históriko i artístiko. Oyentenan un felis atardi, bon biní na otro enkuentro di Na Boká. Pa ami Inchelor Keller ta un plaser di tin bo un biá mas den nos sintonia. Konmemarashon di e evento òf di Un figura histórico tin como meta fortificacion di cultura, engrandecimento di conciencia, confiansa, lantamento di balor propio y fortificacion di union. Patriotismo ta e sentido di amor, devocion y e sentido di ta pertenece na bo mama tera, E ta tambe e sentido di hermandad cu e ciudadanonan di bo pais cu ta comparti esaki e cu ta comparti e mes un sintimentunan aki. Cu e palabranan aki mi ke habri nos programa di awe. Awe nos a drenta luna di juni, anto nos ta en principio manera nan ta bisa na caminda. Pa Dia di Bandera, selebrashon trinta i shete aña di bandera di Kòrsou, ta p'esei e enkuentronan ku lo bai tuma lugá den e siguiente edishonnan di Na Boká lo bai para ketu riba patriotismo. Kiko ta patriotismo? Bo ta konsiderá bo mes un persona patriótiko? Ki ta tipifiká nos pueblo komo un pueblo patriótiko i ki nos tin ku hasi pa engrandesé e sentido di patriotismo. Esakinan i hopi mas ta preguntanan ku nos bai ku nos ta bai hasi na nos invitadonan pa asina ki nos por fortifiká i engrandesé nos sentido di patriotismo den e enkuentronan di na Bokán. Awe den Nabokà mi tin e sumo plaser di kòmbersá ku un hende ku mi ta atmirá masha tantu, anto mi ke kuminsá felisit'é pasobra mi a mir'é krese i mi a mir'é logra awor aki un sigur sigur di su soñonan. Mi ta kòmbersá ku amigu di kas Gwendel Mercelina. Pues nos kit for di bo radio un djis nos ta bèk. Mi kier a kuminsá yama Wendel. Bon tardi i bon bini dushi. Masha, masha, masha danki mes, Enke. Bo mesa semper, manera bo ta bisa, un tópiko sumamente interesante ku nos ta trata awe. Na kaminda bèrdat pa Dia di Bandera i mi ta spera ku nos por ta un kontribushon den e mira pa kon nos ta ban sigui selebrá i karga nos bandera no solamente haltu pero den nos esensia komo hende. Sigur, sigur. Promé ku nos pasa p'e parti aki di patriotismo mi ta kere ta na su lugá pa mi puntra bo tòg Wendel, bo tin tres siman sentá komo parlamentario, kon esaki ta sinti? Paso mi sa ku abo for di Tempu ku mi konos'é bo ya ta hopi aña, semper bai ora nos papia nos ta papia di polítika di Kòrsou, mi sa ku esei ta na bo kurason, anto esei tambe, pa esei e eskoho bo ta un hende hopi patriótiko. Pero kon ta bayendo? Bo sa e ta diferente, e palabra ta diferente, si mi kue di un palabra, pasobra na momentu ku bo, wak, polítika ta mi propósito, anto E ta biba, e ta parti di bo. Anto, e ta ora bo ta sinti e e proseso aki kon liyee ta bai, ki mane ta mane ta yera, ba drenta i ta mester un liyee tambe por ehempel kuater ai lo pasa. Pero tin asina hopi suseso i kosnan ku ta ke ta pasa i tin un un velosidat diferente ku Tina ta kere ku atrobe e politika di antes ta mester un kos ku e politika di awor. Tin kosnan ku nos tin ku siña di antes pa por hasi e futuro mihó, pero e presente mester wòrdu atendé. Anto nos bisa hèndel. Dus mi ta un hende ku ke hèndel e situashon. Anto pa asina nos por krea oportunidatnan pa e generashonnan nobo ku ta bin. Pasobra Guendelin no ta e pa semper, dus riba e riba e meta nos ta traba ku manera pa bo por krea mas oportunidat pa otro. I mi ta spera ku te ainda tur lokual ku e presensia di un un persona manera ami den nacional ta ta trece un diferencia. E ta tur loke bo a spera aunke e tempo ta cua corto pero bo a abo para wak politica di pafo awor ki bo ta aden e ta diferente for di loke bo a spera? No, pasobra politica ta hende anto hende lo sorprende bo semper, hende lo haci cosnan cu cu bo bo no tin explicacion pero un cos semper mi ta realisa. Humanidat no ta kambia, ta tempu ta kambia. Anto humanidat su base di sintimentu ta e mes kos ku tin amor, rabia, envidia, alegria, positivi ta emoshonnan ku nunka lo kambia. Pero e tempu si ta pone kosnan kambia di manera ku bo mira hende mas materialista, mas egoista, mas. Sí, esei ta esei ta contesta enke. No, hopi bo. Bo sa, um, ora bo ta, manera bo mester bisa, hopi bia, ora bo ta para pafo di un situacion, bo ta mira e otro, anto awor aki sigur cu e bista critico cu e pueblo tin riba e gobierno cu ta bay sinta, sigur mi sa cu ta un presion pa bosnan pa duna lo mehor pa mustra pueblo cu bosan a bin pa haci e cambio. Esei ta e lokual pueblo di pafó ta para, pero sin pensa kuantu kontratiempo bosnan ta bai haña, bosnan ta hañando, anto bosnan lo bai haña tambe den futuro sigur sigur, paso no tin logro sin lucha, nos tin ku lucha. Wendel, awe nos ta e pa nos papia tokante di patriotismo, mi ke para ketu un ratu riba e palabra patriotismo. Hopi bia aki na Kòrsou nos ta bisa nos ta patriótiko, pero nos a para ketu en realidat di pensa kiko ta hasi bo un persona patriótiko? Abo ta konsiderá bo mes patriótiko? Sigur, sigur, kimen sin duda, sin duda. Bo sa dikon? Pasobra patriotismo ta kuminsá ku bo mes. Si bo stima bo mes, ya kaba bo mes ta patriótiko. Pastor ta na momento ku bo por realisa ku ta un amor propio, balor propio i bo ta stima tur lokual ku ta bini rondó di bo, bo ta patriótiko. Des bo ta un hende nashonal, e ta sona dushe awor. Bo ta un hende nashonal, ke men letterlijk ora bo ta kere den e nashon ku bo ta biba aden, bo ta patriótiko, bo ta bo ta un hende ku ta ku ta avansá segun e patriotismo nesesario. e amor patrio. Anto ami ta un hende ku semper ta tine ku e parti di mi ke men mi stima, eat, breathe and love e pais aki pasobra mi no skohe p'e, e ta mi bendishon. Paso si mi ta por a skohe lo mi a para den un rènte lo mi a bisa lo mi ke nase na new york bo a pone por ehèmpel paso bo mi sa esite lokual ku no sa binta tende ku ta mas pero paso hende no ta biba un spiritu. perspectiva y expectativa pero como a nace ne isla aki y como mi ta forma parte di dje y cu e patria aki ta e locual cu mi ta hala rosea y cu mi ta mira cuanto preciosidad tin parte di dje y como mi tin cu purba salbaguardia y protege lo maximo cu ta posibel esey ta patriotismo cu mi ta canta su himno y mi ta waya su bandera con honor pero Kada un letra ku mi kanta dje himno ei mi mester por sinti e ta den igra di mi. Ku kada un bia ku mi ta kuminsá un reunion di parlamento i kaba e reunion di parlamento mi kanta tur e ocho kuplètnan ku tin ei, mi kant'é ku un honor pasobra mi ta komprondé di unda mi ta bini. Mi sa di unda mi ta. Anto mi sa unda mi ke bai. Des. E esei ta hasi ku ku si mi ta patriótiko kon por laga yo? M'a bisa awe tambe pa pa esei e eskoho na diferente okashon tambe bai a oportunidat di papia tokante diferente tema ku ta hasi bo patriótiko tambe ku nos por a binta sigui. Awo awor ei b'a bisa un par di palabra hopi importante ku bo ta bo ta salbaguardia bo bo sa bo ta stima bo pais. E ta fásil pa nos bisa nos ta stima nos pais. Si bo wak nos pueblo, si bo hasi un análisis di nos pueblo, si nos kompar'é ku, nan nos no bai muchu leu, un Venezuela, bo ta haña nos pueblo ta patriótiko? No, pero mi ta nuans'é tambe. Mi no por kompará mi demokrasia ku demokrasia Venezuela. Ta comprende? Sí. Ke men mesora bo tin ku realisa ku bo ta den un pais ku ta den un estado di desaroyo ketu bai i desaroyo mental. Paso nos por papia kiko nos ke, pero ainda nos nos nos tin un struktura outonomo den Reino, pero nos no ta outonomo den nos mes mente. Ke men komo bo ka karga un outonomia e ora i si nunka bo a siña kon bo a piska i eigelik bo tampoco ke siña piska. Paso esa ya bira e realidad ku nos ta den awor aki. Pero bo mester por komprondé ku den e desaroyo ei bo mester ankra bo mes na hendenan ku ta sòru pa karga un liderazgo ku ta mustra bo ku nos ke ègt, ègt a hasi esaki lo mehor. Anto mi ta kere poi Blasko e p'esei, pero ainda e hendenan tin ku bisti e armadura ei, asimilá e posishon ku nos tin, anto formentá un interdependensia. un dependensia ku ta mas ku solamente lokual ku nos ta kere den un struktura estatal, pero mas den un kombinashon ku mundu pasobra kouvet, un pandemia asina aki, ta siña nos ku nos mester ta patriótiko, ta siña nos ku nos mester balorá nos medio ambiente, nos mester stima tur lo, paso kada un kaminda ku mi pasa i mi mira shushi mi ta haña dolo, kada un kaminda ku mi pasa ku mi ta mira hende no ta tene kuenta òf no a bakuná òf no a tene pasobra mi a trob'é e por ta doloroso i asta tin hende ta haña. Tekles, pero mi mester por papia. I mi mester por bisa si, ku si mi ke sigui biba riba un pais ku ta sano, ku ta limpi, ku ta bunita, ku ta duradero pa mañan, mi mester por kumpli ku sierto kosnan i no bai pensa den negativismo, no bai pensa den conspiracy theories. Ke mi mester por mira kiko ta e kos ku ta ankra pa mi por sobrebibi huntu ku e pais. Anto hasi e pais aki e mihó pais i E trendsetter cu semper e tabata ta pa mundo. Pasobra un cos cu ami sa, cu si mi por cu Corsou, mi por cu rond mundo. Hee, esey ta un bon palabra. Esey sigur, sigur. Pasobra aki no sin asina tanto diferencia di opinion. Bo sa, ya, berdad, e, e luchanan cu nos a hiba, no, no ta luchanan sin mas asina, asina. Ora awe nos ta cana tende Black Lives Matter, kico, kico, trinta di mei, ta e Black Lives Matter di di di region, di Sí. di di di lucha ku a pone ku e hòmber di koló, e ami ku bo, e e hende ei tambe a haña balor di riba merkado pa nos por engendrá posishonnan, pa nos tambe por ta manager, pa nos tambe por ta shèf, pa nos tambe por, pero ora nos a logra esei nos a lubidá di traha riba e generashon siguiente di Tra riba e kustia pa tene duradero pa sigui meskos ke lucha di tula meskos ke lucha di doktor el a hasi asina hopi di emansipá e hòmber pretu pa haña derechi di voto pa asina e por komprondé kiko ta su demokrasia pero ku awe bo puntra un mucha kiko ta bo demokrasia no sa kanta bo himno kompletu pami an por. No papia mes di hendenan ku por ta ta den stad tan kuba anto bo no bo ta mira ku nan no konosé himno kompletu. Pero esei ta e e e punto no di kon historia ta importante anto lokual ku bo ta bisa awor ki ta afirmá tambe ku tur e luchanai nan a duna nos e historia di un otro forma di un otro bachi. Hende no ta kambia ta tempu ta kambia des e e e e kor e e e e parti sentro di hende e alma e alma ta binke mesun kosnan. Anto ta solamente dor di tempu nos ta desaroyá kuné. Anto ri si mi alma ta un alma patriótiko ta pasó mi tin amor di mi mes. Si mi alma ta un alma ku stima otro ta pasó mi mi ta patriótiko, mi tin mi tin patriotismo den mi ser. Mi ta kere den e mihó bienestar di mi próhimo. Pasobra esei ta pone ku nos lucha nunka lo ta en bano. Anto esei ta e realidad cu nos tin cu keda fortifica y mi ta spera cu mi por ta djis un luz den e tunnel pa e cambio nobo, pa e bida nobo, pasobra mi tambe pa mi lucha pero. No wak-e komo e hende wak e mensahe. Semper nan bisa, no wak e mensahero, pero wak e mensahe ke ta trese. Pasobra e mensahero n'ta hiba semper, e ta muri. Kimente, esei ta e kos, mi mester laga un mensahe asina palpabel atras ku hende lo bisa mañan. E ta tin rason, anto nos tin ku sigui lucha kuné. Nos tin ku hasié bon. Paso keré mi, mi mensahe no ta diferente for e mensahe di doktor. Mi mensahe no ta diferente for di mensahe di Tula. Mi mensahe no ta dife, kema nos tur tin ku mira esei. Pero nos forma di hasi kos tur ta diferente pa por yega un meta komun ku ta e amor pa bo próhimo. e amor pa bo patria, e amor di lucha pa ku otro. Anto esei ta esei ta e kos, paso nunka lo bo no ke hasi daño, nunka lo bo no hasi otro loke bo no ke pa otro hasi ku bo. Esei ta e punto di bista ku bo tin ku yega na dje, no hasi ku otro loke bo no ke pa otro hasi ku bo. Yes. Anto e cos ei ta pone cu nos patriotismo ta sigui crece, pasobra riba bo ta cuminsa mira homber ki bunita e lucha pa tin un bandera di nos mes, un patria cu bo por bisa di berdad cu ta di bo y bo ta sinti bo yama di ta parti di dje y cu awe e ta parti di un reino cu apesar con e historia tabata ta A pesar kiko tabata tin, mi bandera ta waya den dje. I asina mes ku mi por yega un dia na kambio di asta e Reino ei su bandera, pa e no ta mará na solamente e bandera di e opresor, pero un bandera ku nos tur kolektivo ta sinti nos mes yamá kuné. Pasó e union ei ta e union di bèrdat, un union ku nos ta mira un mundu globalisá, un union ku no mester tin distinshon di rasa, kredo, religion. Esei ta e realidat. Paso si mi bay bes te pensa cu mi ta mata un otro pa ami por ta mijo, mi ta perde e esencia di hende. Pasobra un hende por tin otro colo, pero e no ta sibo mas cubo. Un hende por tin otro posicion, e no ta sibo mas cubo. Paso e cos eta e fortaleza cu un hende semper por bisa, ami no tin miedo di piki shushi, pasobra e no ta hasi mi mas ke otro. Pero ta duru. Sí, sí, Tu lucha sí. masha duru mes. Den nos kabes nos ta krea un un sierto imágen di sierto hende, anto manera bo ta bisa mi ta piki shushi, mi ta bai bèk den un tempo e temporada Aha. ku mi ta tra na Casa di Cultura. Ku mi a mira mi tin ku bisa e koki, asta e direktor di Casa di Cultura En aquel entonces Doctor Renerio Salia hunto cu su cu su trahadornan piki sushi na Plaza Brion despues di un actividad. Pa ami e cos ey na e momento ey ora m'a yega, si ora m'a yega e tabata ha? Pero e ora pa bo waco den mi mente tambe e tabata robes, ta ora mi a haya e educacion ey van ta cu hunto nos ta traha Anto bo por a sinti tambe e ora e e union di e team, e tur huntu, pasobra esun ku ta mas ariba ta ba mas abou biu den esun di mas abou. Anto einan bo ta kuminsá na fortifiká den e kaso ei tabata e fundashon, pero si nos ta hasié komo pueblo bo por bo por ta reforsá e sintimentu di ta un ku otro i no tin e distinshon ku abo ta papia leshi. Liderá ku ehèmpel. Anto Kòrsou tabata un pais ku ta liderá ku ehèmpel. E pais ku a duna hende muhé e derechi pa por a bira premiei. E pais ku a tra, ke men nos ta ta trendsetters. Anto ta imposibel ku awe nos ta kaminda nos ta awe. Te men bèrdat ora bo kue den komparashonnan yoriba ta pensa hòmb bo ba kai. Pero nunka atrobe no wak e mensahero, wak e mensahe. Pasobra tin hende ta laga sierto mensahenan manera ba kue komo ehèmpel awoy importante. pero nan ta buska pa mata e mensaher pasobra nos niu no ta liber di peka. Pasobra mañana nan por bin conta bo un gueguendel pa purba di frame e, pa crea, pero si bo conoce e guendel di berdad, bo conoce e guendel su curason, ta mescos cu si bo conoce Corsou su curason. Bo sa cu Corsou ta un isla cu a bin pa sana Curasao. Heso, kurason. Mi, nos sana, sana. Un pais ku tei pa sana hende, nan tabata bin aki nan, e inyanan tabata bin pa sana akinanan. Ora ku e spañonan a pensa ku nan lo yama nos isla de los inútiles, isla de los gigantes. E isla di los inútiles e hulandesnan a mira e nò, e isla aki mi por hasi negoshi kuné pasobra ta nèt, e ta sentralisá, e ta so, ke men, mi tin ku tene e historianan ei pasobra e tempu ei e hende su alma no ta diferente pero su tempu tabata diferente ku a pone hasi sierto kosnan ku por ta no ta bon pero no ta hasi ku ta tin kosnan bon ku el a mira ku ami mester por sa ku awor ku ami A yega na e momento pa krea mas oportunidat pa otro, mester duna e chèns pa nos mira e di e e forsa di hende, e esensia di patriotismo. Esei ta e realidat. Mi ta mira ku ta tur kos ku nos papia i Wendel nos ta ban bèk den tempu semper, ke men semper Pero no mara na dje. No, nos no ta Koko mara, bo tin ku bo tin ku wak. tene koma, paso si bo konosé bo mes, bo konosé bo historia. Anto esei ta duna bo e forsa pa bo por guia un futuro, pero e presente bo tin ku hendel kuné. Pasobra ta den e presente nos ta sòru di duna di bèrdat balor na e kos ku ta mas importante. Pasobra bira un tiki emoshoná. Sí, sí, no, no, no, no, pero e lokual ku bo ta bisa ei, anto bo ta ke e, un hende no ta, no ta ripará e lokual ku e ta bisa ai m'a tende e kos ei kaba, m'a tende, b'a tende, b'a komprondé. So mi tin mi tin e sintimentu ku hopi bia nos ta bisa historia nos ku ta nos ku ta den e kos nos ta keda konta bo nos ta keda bisa bo pero e e ta manera e kuenta e verhal òf e historia ta djis pasa bai bo ta tende e ta drenta di orea sali di otro anto eri mi ta mi ta bai bèk pa unda nos kuminsá na skol natural anto den nos edukashon no tin. E ta un kolektivo. Pasobra awor aki pa nos kambia e rumbo e no por bai solamente mas den skol. Mane bo ta mira? E tin ku paso teknologia kambia. Dus mi tin ku kuminsá sinti ku nos tin mester di mas hende ku ta papia bon di Kòrsou. Mas hende ku ta bai konta e bendishon di Kòrsou. Mas inisiativanan ku nos ta sostené otro. Esei ta pone ku nos patriotismo ta krese. Pasobra si mi ta bai sinta warda Ki dia un maestro di skol ta bai konta e muchanan na skol e importansha di Kòrsou, nos lo warda te bleze, paso nan ta bisa bo tin otro kosnan mas importante awor aki, paso e mucha ki tin ku siña esaki, esaki, esaki, esaki pa kaba kuné. Rekenen, sí. Asina e realidat ta. Des e kos mester por biba den e hende ku asta ora e presentá rekenen e ta bisa e hende, Pa bo konta un ku un ta dos, konta e dos hendenan ku ta kanando efo pa bira, ke men, pa nan sinti ku tur kos ta parti di e totalidat pa nos por bai dilanti. Pasobra bo tin ku kuminsá mira den e kosnan chikí pa e kosnan grandi por haña su efekto. Anto esei ta e base ku nos ta bai. Ami ta kue mi ehèmpel. M'a bai Partido Nacional paso mi sa ku ta esei ta e partido favorito di Kòrsou. Laga nos bisa asina. E partido ku a krea e base di ta un katalisadó di emansipashon di e pueblo. I. Hopi hende ku awe ta den funshonnan grandi etc ta danki na Partido Nashonal. E partido ku a sòru pa e hende di koló tambe por a studia, bai sko, haña beurs. E partido ku a sòru pa tin un klase media den e pais aki. Des e ora ei si mi ke kambia e pais aki. Mi tin ku bai kaminda mi por hasié, pasobra un partido ku ta tin shetenta aña den eksperensha di gobernashon di un pais no ta por nada. Des e mester tin algu poderoso den dje. Pero kiko nan lo mira semper? Kiko e gai di trinta i dos aña sa? Esei sigur lo por bai haña. Mi tin sigur ku ora kinan ta bisa bo tambe. Papeto di berdad nunka ta den stul p'e sinta, pero Gwendel semper a kana ku su banki. Abo ku José sey semper mi a kana. Mi tin ku bisa hende ko'i, pero ta awor ku nan ta bisa bo a saka bo arma na e po. Pero mi ta kere ku si Dios a troba b'e si politika ta bo propósito i si Dios a pone mi riba e kaminda akí, pasobra e mesun fe ku a iba mi aki lo iba mi tur kaminda. I no ta importa unda e. esensia di e mensahe mester por toka. Pasobra si un hende skucha e programa aki awe, anto komprondé e mensahe, e ta kambia e bida di tur ku ta rondó di dje. Ke men di poko poko ta eseita e yabi. Asina e doktor a drenta den kas den tempunan ku bo ta konsiderá pos-kolonial, pero ku tambe ta tin tempunan kolonial ku ora e man bo pretu no por a vota. pero tòg a logra ku un partido mané Partido Nacional a gana elekshon sabiendo ku nan tabata di under ground ke homo pretu chikitu aki tur a logra pa na momento ku a yega sufragio universal ku tur hende a hia derechi di voto Nos tabata tin un forsa ku tur hende tabat ke men no a distingui ku bo ta bin di ku bo a kaba lagere school ku bo ta paga belasting pa bo por a vota tur hende tatin derechi di voto anto esei tabata e yabi ku awe ami abo tambe tin derechi di voto enke ke men tur hende ku ta skucha awe tin pero kiko a pasa nos a bira sinberguensa nos no a sigui Krese, fomentá nos mes ku e informashonnan aki pa hasi nos mas fuerte. Ku mañan ora, anto mi ta kue un ehèmpel pa no hende no mester tuma personal, un hulandes disidí di oprimí bo, bo ta bis'é sòri. E lucha ku mai bo ei, loke bo ta bisa ei un ta kuadra. Pasobra bo demokrasia ta tin kuater shent aña di tempu ke por a ke por a distansiá ku bo hendenan por a forma nan mes. Abo, te ainda tin e posicion ey. Bon por husga ami mane abo, pero nos ta igual, pasobra e lucha cu mai ba cu awe mi tin statut ta pone cu nos voz ta igual. Pasobra si no ta pa locualnan cu bosnan a haci, oprimi nos, saca jinja, haci tur locual cu ta tin, lo mi yega awe den e lucha aki, anto di nos tin cu trata otro igual, pero si mi sa ku mi tambe tin mi huiswerknan di traha, mesun kos ku abo tin bo huiswerknan di hasi, pasobra hende por bisa kiko nan ke por ehèmpel di nos formashon awe, pero formashon na hulanda tampoco no ta kla, ta yen yen problema tin for, anto hulanda a vota for di dia dieshete di mart, ke men nos ta muchu mas leu ku hulanda mes, paso abo tin un koalishon sikiera aki Aya no. Ke men nos tin ku kuminsá konta nos bendishonnan, pero realisá ku nos ta den un proseso di desaroyo. Pasó ora ku tempu na Hulanda a konosé Leys Pim Fortuyn, pasobra mi ta kohe ehèmpelnan ku hende por mira patriotismo den su esensia polítiko tambe. Ora ku na Hulanda tabata Leys Pim Fortuyn ku a sinta ku a gana elekshon pa motibu ku hende a muri bla bla bla ku nan a mat'é etcetera E gobièrnu ku a sinta ku Lex Peur Fortuyn a sinta ochenta i seis dia. Kimen ora Hulanda ke bin bisa bo ku abo su gobièrnu no sa kon pa hasi kos bon, di Hulanda tambe a pasa e mesun proseso. Pero tur hende lo olbidá pasobra nos no konosé e historia di otro tampoko. Nos ta kere nos konosé. Nos ta wòrdu siñá e historia ku ta kuminí e hende. Pero bo mester sa ku awendia nos tin e fasilidat i tempu ku nos por siña historia tur kaminda di tur hende, pero nos tin ku sa ku historia ta wòrdu kontá riba e narativa ku e hende ke tende. Anto bo tin ku konta e historia ku ta mas serka di e bèrdat, no di nan bèrdat, no di su bèrdat, ni di mi bèrdat, pero di e berdad. Anto e sera yuda nos ta mas fuerte, mas poderoso, mas mas uní, mas patriótiko. E palabranan ei mi kier atende paso bo sa asina hopi biaha un hende no por difiní ki ta patriotismo. Bo ta bisa mi ta patriótiko dikon? Pasobra bo ta bai Plaza Brion dia dos anto bo ta isa e bandera, anto bo ta kanta e himno, anto no tur biaha e completnan completo. Esei ta si bo patriótiko kiko? Patriótiko ta simpel echo, manera bo a bisa den kuminsamentu anto ku ta un ehèmpel ku semper a mita kue, stima bo pais i bo mama tera asina tantu ku bo ora bo kome whatever den outo bo no ta durf di tira nada for di bentana. Of bo ta riba kaya bo no ta durf di tira ni un cup abou. Eso. E simpel. Detaye chiki. Si. Ku mi ta sòru di tene mi kas limpi. Ku mi ta sòru di di bo sa ke men purba di mas e humildat no ta sinta na posishon finansiero. Humildat ta sinta n'e kurason di e hende. Paso m'a yega dilanti di kasnan di hende ku no ta kobra ni minimal loan, pero tin un felisidat semper ta reina. Tin un solidaridat semper ta reina. Tin un pas i trankilidat ku e hende su kas ku m'a yega drenta ku por ta atin tur kos, no tin. Pasobra e hende ei nunka no por kumpra salu. E hende nunka no por kumpra amor, e hende nunka no por kumpra felisidat. Ke men e esensia di hende no a kambia. Bo tin rason, bo tin rason. Wende, ey mi por papia hopi largu ku bo, pero ya mi ta yegando mi trinta minütnan, pero mi ke tog laga e mic den un minüt di tempu pa bo bisa mi bo deseonan pa e patria aki. Mi deseonan ta sumamente grandi. pero e deseo mas máksimo ku mi tin awor aki ta pa nos por krea oportunidatnan igual, liber, sostenibel, duradero pa tur hende por sinti ku nan tin derechi di yama nan mes i orguyoso di ta Yu di Kòrsou. Wow. Wender danki. Mi tin sigur ku lo mi kombersá ku bo den un otro okashon tambe pasobra ami ku bo por bai masha hopi tema mes. Anto sigur ta semper agradabel pa kombersá ku bo. Danki pa bo minütnan pasobra mi sa ku bo ta hopi hopi drùk. Anto éksito, anto forsa prinsipalmente ke trabounan. Masha danki mes Lushi. Anto mi ta spera ku e oyentenan ta Fortalesiente awe dor di e programa ku nos a presentá. Sigur, sigur. Oyente, di e forma aki tambe mi ta klausurá nos enkuentro awe di na boká, yamando danki un biaha mas na Gwendel Mercelina pa su aporte duná na nos programa. Otro siman mi ta e atrobe den e edishon Aki caminda nos ta para ketu riba patriotismo. Mi ta conta cu bo otro siman n'e mesun ora y e mesun emisora. Danki pa asisti na nos encuentro di na bo casa. E programa di Fundacion Rescate di Cultura, Na bo ca. Ta hopi cos pa ta orguyoso di dje Corsou tin. Awe, nos ta na haltu, kargá riba lomba di generashonnan di pasado ku a duna nos nos kultura i herensia úniko. Di Tula, Doktor Da Costa Gomez i Pierre Louvert te na tur e artista, deportista, eskritor i empresarionan eksitoso ku nos nashon a produsí. Pa e motibu ei, APC ta invertí aktivamente den futuro di nos isla ku un profundo sentido di responsabilidat. Laga nos sigui inová pa duna nos isla e mihó mañan Kesnan ku tabata t'ei promé ku nos a soña ku mi. E ta den nos. Ban sak'é. Realis'é. APC, Futuro ta eksitante.